तऽ दोस्ती भेलै अपन चलै दोस्ती एक दिन दुनू ने विचार केलक खूब गप केलकै तऽ गपमे जे छै से दुनूके विचार भेलै कि जे लोक सब तऽ सब दिन हवाइ यात्रा करै छै चल अपनो दुनू गोटे आइ हवाइ यात्रा करै छी हवाइ जहाज से उड़ै छी चल तऽ जेना तेना तोरा नुका के हवाई जहाज में घुस गेले घुस तो गेले हवाई जहाज में ओ तोता और बंदर दुनू हवाई जहाज में घुसला के बाद दुनू अपन खूब बतियाल कहल कि जे एहिमे तऽ ओ बंदर तोता के पूछल कि तू कहियो हवाई जहाज अ, तू कहियो उड़ल छी ओ तोता कहल कि हमर तऽ उड़ैए के काजे है हम सब दिन उड़ते छी तऽ बता तऽ एहिमे कीसभ होइ छै तऽ तोता कहलकै देखियै एहिमे ई ललका बटम छै ई ललका बटमकेँ जखने दबयबै ओम्हरसँ एगो सुन्दर लड़की अयतै एयर होस्टेज आ पूछतै जे मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ तऽ कहलकै बन्दर जे कऽ कऽ देखा तऽ तहिना ओ तोता ललका बटन दबेलकै ओम्हरसँ ओ लड़की अयलै हे मतलब एयर होस्टेज पुछलकै हँ सर अहाँके की सेवा कऽ सकै छी तऽ तोता कहलकै जे नहि नहि हम मजा लै छलियै ठीक छै तऽ ओतऽ अथी ओ एयर होस्टेज अपन चलि गेलै ई दुनू अपन फेर अपन बतियाइत रहए एहि बेर बन्दर कहलकै जे एहि बेर हम दबै छी बन्दर फेर दबा देलकै ई लड़का बटमके फेर एयर होस्टेज एलै इम्हरसँ हाँ तो वो पूछलकै जे हाँ सर बताइए मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ तो बंदा कहलकै नहीं नहीं मैं मजा ले रहा था एयर होस्टेज जाकर सोचे टॉपिक में जाकर जे छै से कंप्लेन केलकै पायलट के जे एहि प्लेन में एकटा बंदर और एकटा तोता घुसल है बेर बेर बेल बजा कऽ हमरा तंग कर रहल है से ओकरा की कयल जाय तऽ पाइलट कहलकै जे सुने कोनो माध्यमसँ ओकरा प्लेनसँ बाहर निकालि दही एयर होस्टेज तटराया ले ले उम्हर से कहल के जे आप दोनों को प्लेन से बाहर निकाला जाएगा ई बात जखने बंदर सुनलकै तऽ बंदर के तऽ होशे उड़ि गेलै बन्दर कहलकै तोतासँ अरे तोता ई जे अपना प्लेनसँ हमरा सबके बाहर निकालतै खसि पड़ल तऽ मरिए जायब तऽ तोता कहलकै जे किए तोरा उड़ै नहि अबै छौ कहलकै नहि उड़ऽ तऽ नहि अबैए तऽ तऽ सार तऽ मोजा तहन कए लै छलिए तऽ से भेलै एनाहिए एकटा बन्दरके अपन पत्नी कहलकै जे अहाँ हमरासँ कतेक प्रेम करै छी तऽ ओकर पत्नी कहलकै आर हम किछु कऽ सकै छी चाँद तोड़ि कऽ लाबि सकै छी अहाँ लए ई कऽ सकै छी ओ कऽ सकै छी तऽ कहलकै पत्नी जे किछु नहि करयके छै एकटा या शेर छै देखयमे तऽ शेर छै ओहि शेरके जा कऽ जे अहाँ नाङ्गरि अमरि देबै तऽ हम बुझि जायब जे अहाँ हमरासँ बहुते प्रेम करै छी कहलकै एतबी छोट बात ई तऽ

बहुत दूर तक खिहालके भागल जाइ भागल जाइ एहिठाम देखलकै दर्जीके दोकान बन्द रहै तऽ कहलकै जे एहिठाम दर्जीके दोकान छै दर्जीके कुर्सी खाली छै कुर्सीपर दर्जी नहि छै बैसल ओहि दर्जीवला कुर्सीपर मे जा कऽ बैस गेलै ओहि दर्जीके जे टेबल रहै ताहिपर अखबार राखल रहै आनि कऽ ओ अख आ बगलमे चश्मा राखल रहै कुर्सीपर जा कऽ बैस गेलै आ चश्मा पहिर कऽ आ अखबार लऽ कऽ अपन पढ़य लागल एना कऽ एना जखने पढ़ैत रहै तऽ बन ई शेर गेलै ओहि बाटे पुछलकै दर्जीसँ ए दर्जी एहि बाटे कोनो बन्दर गेलैए ओ अपन बन्दर तऽ रहए ओहिपर बैसल दर्जीके कुर्सीपर ने ओ अपन पेपरसँ मुँह रहए झपने चश्मा रहए पहिरने अपने पर पढ़ैत अ, मुँह अपन झपने रहए अपन ओ झपने कहै छै कि जे कोन बन्दर

ओकरा मुँह तूँ उघाड़लक देखलक ती तऽ उएह बन्दर अइ तुरत धलकै ओकरा धऽ कऽ जे छै से अहाँके खा गेलै तऽ ओतऽ हमरा इहो सीख भेटैए जे हर बात अपन कनियाँके नहि मानी तऽ एहन एहन बातसभ होइ छै तऽ एहन एहन बातसभ होइ छै तेनाहिते अपना सबके किछु अगिला वीडियोमे फेर अहाँ सबके किछु नया बात किछु गप सप देखायब किछु नया चीज देखायब तऽ अहाँ सब अइ वीडियोके देखियौ आओर नीक लागल हुए तऽ कमेन्टमे बतायब लाइक करब शेयर करब चैनलके सब्सक्राइब करबै फेर यूट्यूबपर मे देखबै तऽ सब्सक्राइब करबै लाइक करबै फेसबुकपर देखैत हेबै तऽ पेजके फॉलो करबै लाइक करबै शेयर करबै फेर भेटै छी अगिला वीडियोके संग अगिला वीडियोमे